Helo, yn y fideo yma rydw i'n mynd i ddangos i chi sut i lawrlwytho pecyn iaith Cymraeg i Microsoft Office. Felly os agorwch chi Microsoft Word, mynd lawr i'r ochr chwith fynnen i Options, clicio ar hwnna, a wedyn mae dewis o language fynnen ar y chwith, clicio hwnna, a chi'n gallu ychwanegu ieithoedd gwahanol uh, i helpu chi i wirio eich iaith wrth i chi weithio. Felly, os chi'n clico ar yr uh, ddewisle yma fan hyn, mae'n mynd reit lawr, yn anffodus, dwi e ddim yn dweud Cymraeg, mae'n dweud Welsh. Felly, chi'n clico ar Welsh a chi'n clico Add, a fe welwch chi fan hyn, dwi e ddim wedi cael ei roi ar y cyfrifiadur ar hyn o bryd. Felly, os cliciwch chi hwnna, mae'n dweud Not Installed, bydd e'n mynd â chi i wefan Microsoft i ble gallwch gael yr rhaglen bach sydd angen arnoch chi er mwyn neud iddo weithio. A unwaith pe fyddwch chi wedi lawrlwytho a ychwanegu hwn i Microsoft Office, mi fydd e'n help mawr i chi wrth i chi wneud gwaith yn Gymraeg o fewn Microsoft Office, oherwydd yn aml iawn rwy'n gweld gwaith plant a ma gwallau iaith bach yn yn y gwaith bydd wedi cael ei bigo lan yn rwydd os bydd Cymraeg gyda chi ar eich cyfrifiadur. Felly os chi'n clico fan hyn wedyn, install a language accessory pack, clico fan hyn, pa iaith, pa iaith sydd angen arnyn ni, Welsh eto, a os fewn i lawr fan hyn, mae'n dweud ar yr ochr dde fan hyn, download 32 bit neu download 64 bit. Mae bach yn gymhleth. Nes i neud y fideo mae gynne a nes i glicio ar 64 bit a nath e ddweud wrtha i bod uh, 64 bit ddim yn mynd i weithio gyda'r fersiwn o Office oedd gen i. Felly rwy'n gobeithio mi fydd y 32 bit yn gweithio a rwy'n gobeithio hefyd wedyn os eich bod chi wedi dilyn y fideo diwetha nes i ar sut i lawrlwytho y fersiwn diweddara o Microsoft Office Oddiwrth hwb yn rad ac am ddim, wedyn gobeithio mi fydd e'n gweithio i chi yr un peth a fydd e'n gweithio i mi. Reit te, fe nath hwnna gymryd llawer iawn o amser, oedd e fel 'se fe yn ail uh, go- ail osod Microsoft Office, uh, felly dyma ail hanner y clip. Os agorwch chi nawr uh, Microsoft Word, mynd lawr i Options, a clicio ar Language, fe welwch chi fod e'n dweud Welsh installed, a peidiwch â poeni am y keyboard layout fyna, ond os bod chi wedyn yn clicio ar hwnna, gallwch chi osod hwnna fel y default os chi moyn fyna. A beth arall gallwch chi wneud, os os bo' os bo' chi moyn, yw gallwch chi newid iaith yy Microsoft Office yn gyfan gwbl trwy glicio ar hwn fan hyn, a mynd i fyny, a mynd default yna nawr, so mae e yn Gymraeg. Gallwch chi newid yr iaith yr help hefyd i Gymraeg, clicio OK, ni ni fydd e'n wneud unrhyw wahaniaeth nes i chi gau fe lawr ac ail-agor e. A wedyn, fel welsoch chi nawr, mae'n dweud noswaith dda fan'na, mae pethau yn mynd i fod yn Gymraeg gyda ni. Uh, rwy'n gweld e weithiau bach yn gymleth i gael popeth yn Gymraeg lan fan hyn, oherwydd os rydw i yn mynd ar y we i ddarganfod sut i wneud rhywbeth, wedyn mae'n galed iawn i i ddeall beth yn gwmws rwy fod i wneud, ond mae popeth nawr yn Microsoft Office yn mynd i fod gyda fi yn Gymraeg. Ond beth sydd yn ddefnyddiol iawn yw i fynd lawr at gweilod y dudalen fan hyn, mae'n dweud Saesneg, hwnna, Saesneg fan hyn, a os fi'n clicio ar hwnna, gallai newid nôl ymlaen o'r Gymraeg i'r Saesneg yn rwydd fel hyn.